איך דענק ווען איך בין א גרוש וואס ווערי ווערי דיפיקולט גייסטו עקספלאודן איך בין דערוואוסט אז דאס איז א סלאגן וואס מ'זאגט ווער דאס דער גרוש? אבער ס'איז דא לאנלי'נעס וואס קען תוך כדי דאך שוין געלעבט מיט א ווייב. ס'איז א צווייטע גרויסע זאך פון געבן א חומש. די מאמע וואוינט אויף קעזנעף, די טאכטער דארף וואוינען אפאזיט די ראוד. קוק עס אן ווי א מחותן. פלאן איז די לעצטע פלאץ וואס איך האב געטראכט אנצוקומען. עי עי עי. ברוכים הבאים צו נאך א עפיזאד פון פשוט פשט פאדקעסט. ס'איז א פלעזשער פאר מיר צו אינטראדוסן אונזערע היינטיגע געסט, יאסי פראמאוויטש. די עולם דא קען דיך אביסל אלס יאסי פראמאוויטש, עיפעקס רופערס, א ביזנעסמאן, באט איי טינק ס'גייט זיין אסאך מער וואס מ'גייט אנווילן היינט, און מ'גייט ארומשמועסן אביסל סיי פון די ביזנעס פערספעקטיוו סיי פון די פערסאנעל פערספעקטיוו. באט לאמיר אנהייבן אזוי ווי מ'הייבט אן אלעמאל, דזשאסט אינטראדוס יורסעלף, דערצייל פאר די עולם ווער ביסטו, פון וואו קומסטו, וואס טוסטו. אקעי אבוויעסלי איך הייס יאסי פראמאוויטש איך קום פון ארידזשינעלי קום איך פון סקווער שטעטל אין אמעריקע אויפגעצויגן אלע אלע יארן דארטן פון חדר פון ישיבה אלע יארן פון אזוי נארמאל וואס בעסיקלי אן עוורידזש עוורידזש יונגל עוורידזש בחור נארמאל אזוי ווי אונז אלע בעסיקלי סאו כ'האב געלערנט דארטן אין חדר אלע יארן.

וואן טו טרי. און דו האסט געהאט קינדער דארטן? איך האב נישט געהאט קיין קינדער ברוך השם, ענד יא סאו בעסיקלי רעדן זיך פון דיווארס יא, אבוויעסלי דיווארס איז ביי אונז אונזער קאמיוניטי זייער א טאבו נושא, מ'האט שוין גערעדט אין די פריערדיגע פאדקעסט פון דעם, מיילעך האלב און געטאטשט אביסל אויף דעם, מ'האט שוין גערעדט פון דעם, סאו אבוויעסלי ווען איך האב מיך געגעט. ס'גייט אנפאנגען געווען מורא'דיג שווער, קודם כל די גאנצע דזשערני געווען מורא'דיג שווער, אבי ס'דא א יונגערמאן האט חתונה, יעדע נארמאלע מענטש האט חתונה, ער האפט צו רוב ביי די אכצן, מ'גייט דורך אלע קינדערישע יארן, די פלאץ ווי מ'קוקט ארויף איז וואו אז מ'גייט חתונה האבן, איז יו גאנא בי א אן פערסאן, אוועקשטעלן א לעבן, האבן קינדער, פרנסה, איר ווייסט, און אבוויעסלי כאפסטו א פראסק אין פנים סטרעיט, איט וואס ווערי ווערי ווערי הארד, ס'איז זייער שווער צו זאגן אז. בעסיקלי ס'איז מורא'דיג שווער צו, ס'איז א שווערע דורכגאנג בייקאוז דו ווייסט נישט ווי דו שטייסט, דו ווייסט נישט וואס מיינט זיין חתונה געהאט, סאו יו דאנט נאו וואס וואט טו עקספעקט, און אז זאכן גייען א דיפרענט דירעקשאן יו דאנט נאו ווער יו אן, און יו סי יורסעלף, דו זעסט דיך אז דיין לעבן איז בעסיקלי אווער, דו שטייסט דא,

חברה האסט אייביג געוויסט אקעי דער גרוש אקעי ווייסט כמיין און דאס געפילט לייק אקעי איך בין פון דער גרשון בעיסיקלי איי פעלט לייק. אז דאס א סלאגן וואס מזאגט ווער דאס דער גרוש ווייסט כמיין דער גרוש יא סאו כהאב געפילט אזוי איך בין נישט פון דער איך בין נישט דער מין מענטש איך בין כ'האב מיך געהאלטן עטליעסט פאר יו נאו פאר א בעיסיק נארמאלע עווערידש בחור אינגערמאן און איך בין נישט פון דער טייפ צו זיין פון די חברה וואס זענען גרושים

א יונגערמאן א בחור ווערט אויפגעצויגן א יונגל א בחור הי נעווער נאוס צו מאכן דעסישענס און הי ניד טו טעיק דעסישענס און לייף אן היז אוין בעק בעסיקלי הי העז טו דא איט אן היז אוין סאיז מוראדיג שווער פאר א פאר א יונגערמאן הי העז טו סטארט מעיקן דעסישענס נאו וואן און די ווארלד קען מעיק א דעסישען פאר יו וואט יור פיוטשער וויל בי יו העוו טו מעיק יור אוין דעסישען מיטן אייבישטער הילף דארף די דעסישען זיין גוט. דאס איז אויך געווען די דעסישען וואס דו האסט געדארפט מאכן

באט א רחמנות בין איך נישט, איך בין א נארמאלע אינגערמאן, איך ארבעט, איך האב א פלעג, איך האב געהאט א דזשאב פון עיט טו עיט טו עיט טו פייוו, געארבעט, געהאט חברותות צופרי ביינאכט, איך בין כ'ווייס נישט ווי א נארמאלע געהעריגע געסעטלטע אינגערמאן און א ווייב בעסיקלי, ס'האט גענומען צייט אבער ביז כ'האב איינגעזען אז יו נאו, ביז כ'האב זיך אוועקגעשטעלט, און און און און ס'טוט מיר מורא'דיג וויי צו זען ווי איך אביסל דא אין לאנדן איז דא, איבעראל איז דא אסאך גרושים יא, עס איז ליידער דא, ספעשעלי לעיטלי, לעיטלי עס איז זייער זייער שווער, וואס די ריזען איז ווייס איך נישט, איך בין נישט קיין פראפעשענעל, אבער די פעקט אז מענטשן גט'ן זיך און מען פילט זיך זייער צובראכן, און ביסיידס די פעקט ס'איז נישט קיין קאמיוניטי פאר די גרושים דא, דער איז נאו קאמיוניטי פאר די גרושים דא אין לאנדן, אין אמעריקע ווען איך בין געווען גרוש דעמאלטס איז האט זיך געעפענט דעמאלטס א ארגאניזעישן הייסט אחים בדרך, און צו עס איז געווען סופארטעד צו נישט, עס איז דעמאלטס טייך אזוי טאגס טיים טיל ס'איז געווארן א נארמאלע געהעריגע זאך אבער ס'איז זיכער געווען א א זאך האסט געטראפן מענטשן און דיינס גלייכן און האסט געקענט האבן האסט געקענט האבן קאנווערסעישן מיט זיי צווישן זיך רעדן מחזק זיין איינער צווייטן זען אז ביזט נישט די איינציגסטע משוגענער וואס איז א גרוש דא נאך משוגעים נארמאלע מענטשן וואס זענען אין די אין די אין די סיטשועישן. סאו ס'איז מיר געווען זייער זייער ס'איז געווען א זייער גוטע זאך, און כ'האלט איך האלט סעפערעט נאוט, איך האלט דייערי, דו ביסט דו האסט דאך דא אסאך. אוי געב מיר נישט נאך א זאך. איך געב דיר נישט נאך א זאך, אבער ס'איז א זאך וואס דארף ווערן געטון דא אין לאנדאן, און א פלאץ ווי גרישום רבתי ס'איז דא פאר בחורים וואס טוט פאר אלע זאכן, אבער א פאר נארמאלע יונגעלייט וואס גט'ן זיך, וויטש זיי דידנט דא עניטינג ראנג אין לייף, יא, ס'איז פשוט זיך נישט אויסגעארבעט, נאכאמאל, ס'איז דא אייביג סיטשועישאנס און זאכן, אבער ס'איז נישט דיין ביזנעס וואס די מעשה איז געווען צו עפעס האסטו געטון ראנג אדער נישט, איר דארף האבן א סופארט גרופ, ווי איר קענט, ביי די גרישעס ווייס איך איז דא א סופפארט גרופ דא אין לאנדאן, די גרישען איי דאנט טינק ס'איז דא עני סופפארט גרופ דא אין לאנדאן פאר גרישען, און איך קען גרישען און איך ווייס און און און איטס איטס ווערי ווערי לאנלי, איך דענק ווען איך בין א גרוש איטס וואס ווערי ווערי דיפיקולט, ביסיידס די פעקט רעדנדיג פון פון פון. ס'דא עלטערע סינגלס לאנלינעס, אבער ס'דא לאנלינעס וואס קומט נאך וואס דו האסט שוין געלעבט מיט א ווייב. געלעבט מיט א ווייב, איטס א דיפרענט דיפרענט קאנצעפט, און דו ווייסט דו האסט אבער א קאמיוניטי מיט וועם צו רעדן, זיך צו פשוט פארשטיין איינער די צווייטן, דאס פילן די זעלבע.

פאר דיך אליין צו בויען דיין קאנפידענס, און אויך בכלל זיי זאלן ארענגן רעדע אויך וויאזוי מ'גייט ארויס דעיטן מיט דאס, סאו ס'איז זיכער ס'איז זיכער א וויכטיגע זאך און ס'זאל זיכער העלפן פאר. איך מיין ס'איז אויך דא די סייקאלאדזשיקל חלק, ווייל ביי גרושים דו פילסט זיך א גאנצע צייט אז דו האסט אזא לעיבל אויף דיך, א סטעמפל, גרוש. פילסט א מורא'דיגע סטעמפל און איך האב געפילט די סטעמפל און און יו העוו טו ווארק אן יורסעלף נישט צו פילן אראפגעקלאפט.

אדער אימעיל זיי אויף אינפאו עט האום טו האוסט דאט קאם. בכלל בכלל רעדנדיג פון גרושים אבוויסלי ס'איז סינגלס די זעלבע זאך און עס איז א מורא'דיגע גוטע זאך אזוי אינווייטן מענטשן פאר שבת איך בין כמעט יעדע וואך שבת ארויף געגאנגען עסן צו מענטשן און איך בין זייער טענקפול טו ווער עווער איך פלעג עסן איך וואטעווער ס'איז געווען א מורא'דיגע זאך איך האב געהאט נאך אפאר חברים בחורים דעמאלטס עט די טיים סינגלס און די פלעגן ברענגען עסן צו מענטשן און ס'איז א וויכטיגע זאך ביקאוז ביסט א גרוש און די פילסט זיך נישט קאמפארטעבל צוריק גיין צו דיין טאטע אין היים און זיין צוריק מיט דיינע ברידערס און דיין פעמילי כאילו ביסט צוריק א בחור ביסט נישט קיין בחור מער ביסט שוין געווען חתונה געהאט איך מיין ס'דא נאך א פוינט יא ס'איז נאך אביסל עדד אן ס'האמיר סאך גערעדט די לעצטע פאדקעסט פון מיילעך און עס רעדט מען נאכמאל פון נושא מ'ווייט מענטשן פאר שבת ס'דא מיינעך א פוינט אויכעט און קארעקט מי איף איים ראנג אז צו ווייטן א מענטש אפילו אינמיטן וואך אויכעט. איך האב גערעדט לעצטע וואך צו איינעם מיין קאר וואס איז איז דא א סינגל נישט געגעט באט איז דא סינגל ארויף אראפ און ער זאגט מיך ס'איז דא טעג ווי עס א סאסעדזש ראול מיט א מיט מיט מיט א קראסאן און לעצטנס האט מיך מענטשן אנגעפאנגען צו ווארטן פאר סאפער און ער זאגט קודם כל איך סאושעלייז פאר צוויי שעה מיט א מענטש כ'עס געזונט ארויף אראפ און איך פיל זיך קיינד אוו וואנטעד וואנטעד איינער זארגט זיך פאר מיך און אסאך מאל מיין איך אז דא אין די גרושים אדער א אלמן אדער א אלטע בחור אסאך מאל לייק, מעגסט אויך אינווייטן אמאל א מענטש פאר א סאפער, א גוטע, א גוטע, מאכסט אמאל א גוטן בארביקיו, אדער מאכסט אמאל א גוטן, א גוטן דינער, ס'וועט גארנישט געשען, אבער מיין איך מ'ענקארעדזשט די עולם דאס אויך צו מאכן, ניין? הונדערט פראצענט, עניטינג און עווריטינג וואס דו קענסט טון צו. און זייער אסאך, זייער אסאך גרושים מיינט אויך אויך פארן נישט צוריק צו די טאטע, ווען איינער איז אין לאנדאן, האסטו גרושים, האסטו געהאט חתונה געהאט, זאל ער בלייבן דא, וואס זאגסטו צוריק פארן יעצט קיין אמעריקע, צוריק פארן קעטיסוואל,

אמאל פלעגט זיין א בושה צו זיין א גרוש, היינט איז א בושה צו זיין א איידל און חתונה געהאט. ס'איז אביסל א קאנטערווערשעל דזשאוק באט כ'מיין צו זאגן די איידיע אז ס'איז ליידער נישט קיין דזשאוק ס'איז דא סאו מעני פיפל אראונד היינט און מ'דארף פשוט וואס נאך? וואס די סעלושען איז ווייס איך נישט באט עטליסט עטליסט. וואס נאך דיך לוקינג לוקינג בעק וויפיל יאר צוריק איז געווען? סאו ס'יעצט עלעווען א האלף יערס וואס כ'האב חתונה געהאט אלאנג איז די צוויי יאר פארדעם, טו ענד א האלף יערס בעפאר. לוקינג לוקינג בעק, וואס האלטסטו, וואס פילסטו נאך, אויב דו וואלסט באקומען געוויסע סופארט אדער עפעס אנדערש וואלט געווען, וואלט עס געמאכט א דיפרענס? ווייל כ'זע, איך רעד צו דיך אביסל, סארי כ'האב אנגעהויבן געבן אביסל לאכן, און כ'זע דו ווערסט עמאושענעל צוריק ווען דו רעדסט פון דעם, יא? דערמאנסט זיך צוריק די סידיס און דאס ארויף אראפ, און איך פיל ס'איז דא נאך זאכן וואס דו טראכסט לייק ווען איך וואלט דאס געהאט וואלט איך געווען א אנדערע מענטש, און ווי קען מען עס אימפלימענטן היינט אז מענטשן זאלן טראכטן פון דעם? וואס ס'קען קען מאכן אנדערש ווייס איך נישט, אבער וואס איך ווייס יא איז אז עטליעסט וויל איך זאגן א בעסיקלי. צו די אלע גרושים פון די אאודי וואס פילן לאונלי און פילן אז זייער לעבן איז אווער און זיי האבן נישט קיין פיוטשער, איי וואנט טו טעל טו איטש ענד עווערי וואן טו דעם, דער איז א פיוטשער, דער איז א ביג ביג פיוטשער אאוט דער, און איך האב געהאט טעג וואס איך האב געפילט ווי, עגעין, א שידוכים יא, נישט, ארויף אראפ, אבוויעסלי דאס איז אינקלודעד צו אלע סינגלס, נישט נאר גרושים, צו עני סינגלס. פיק עס אפ אויף דער, בעסיקלי דזשאסט דא וואטעווער יו העוו טו דא, בי א נארמאל פערסאן, קיפ אן גאוינג, קיפ פייטינג, און זיי א נארמאלער מענטש, און עווענטשעלי יו וויל געט דער, און איך האב געהאט טעג איך האב נישט קיין חלום אין מיין לעבן ווי אויב וואלט עווער בי צו זיין חתונה געהאט צו האבן א נארמאלע לעבן צו דאס יענץ איי נעווער פעלט איי נעווער נאו ווי וועיר יו גאנא גאו וויט דעס, סאו וויל איך זאגן, וואט דזשאסט וואנט בעסיקלי סעי. איז א פיוטשער אוט דער, דזשאסט קיפ קיפ גאוינג קיפ סטראנג און האופפולי וואן דעי. די ריכטיגע זאך העט קומען. די ריכטיגע זאך העט קומען און און און דאס מיינט נישט אז אויב יעצט ביסטו ביסטו ביסטו אנגעזעצט גייסטו בלייבן פאר די לעבן אנגעזעצט, איך האב עס געהאט קאנסטענטלי יעדן טאג געהאט, ס'איז נישט געווען קיין ס'איז געווען לייק וואטס מיי פיוטשער סאו. ברוך השם יעצט שטייסטו מיט א שיינע שטוב מיט א שיינע פרנסה. סאו פאר מען מאווט אן צו די יעצטיגע שטוב, וויל איך נאר צוריק גיין צו איין פוינט, ווייל דו האסט גערעדט וועגן אז די פראפעשענעלס האבן דיך געזאגט אז ס'מוז זיין דיין דעסיזשען, און ס'איז דא אסאך מאל אויך דיי פיל לייק די עלטערן מיט די חברים ענקארעדזשן אויך נישט ווייל זיי האבן מורא אז ס'גייט זיין א בושה אויף זיי, אז זייער זון אדער זייער נאנטע חבר איז א גרוש, סאו אסאך מאל ווען מען דארף שניידן די זאך און. איי דאונט טינק מען קען ענקארעדזשן, ביקאוז אויב עפעס גייט גיין ראנג עווענטשעלי, לאמיר זאגן די אינגערמאן, די בחור, וואטעווער, ער גייט זיך גט'ן און איטס גאנע בי א הארד דזשערני, ער גייט דארפן בלעימען איינעם, ער גייט דיך בלעימען פארן מאכן די דעסיזשן, ס'מוז זיין ער דארף האבן אלעס אויפן טיש,

סערטען זאכן זיי קענען דזשאסט מאכן דזשאסט קאליע זיי העלפן נישט ביי גארנישט נישט אהין נישט אהער באט מען דארף וויסן די ריכטיגע וועלכע פראפעשענעל ס'גייט איך וויל נישט אריין גיין אין דיטעילס ווייל אבוויעסלי ס'איז נישט נישט קיין נעמען באט לייק וועלכע סארט ס'נישט אבאוט נעמען ס'איז אבאוט איך ווייס נאר מיין אייגענע עקספיריענס איך קען נישט איך וויל נישט רעדן און איך דענק ס'איז נישט איי דאנט טינק ס'איז רייט צו רעדן סאו סאו ראדער נאט ספיק אבאוט איט טו בי האנעסט. סאו אקעי סאו ברוך השם נאך צוויי יאר זאגסטו סאו כ'גיין הגרש פאר סעפערעיט פאר האלב יאר נאכדעם הגרש פאר בערך צוויי כמעט צוויי יאר ענד אבעסלי אהין און אהער שרימפ טריקן שדוכים ארויף אראפ גארנישט האט זיך נישט געמאכט ענד דאס אויך א זאך יא אקעי סאו האט גערעדט פון אקעי בעסיקלי כ'האב באקומען א פאון קאל דרײַ נאכמיטאג אז ס'דא א שידוך אנגעטראגן און יענער איז אין אמעריקע יעצט.

א הק' פון א סאטמארע משפחה איך בין א סקווערע נארמאל איט דאזענט מעיק עני סענס יו נאו סאו אבער יו נאו סאמטיימס דער באשעפער די אנדערע ער פירט זיין וועלט און ער האט זיינע וועגן און ס'איז געווען דורך א גאנצע ס'איז פונקט געווען דורך א באשערט וויאזוי די שידוך איז געווען איז אויך געווען אינטערעסאנטע וועג אז איך האב א שוואגער א שוואגער וואס איז זיין משפחה קומט זיין מאמעס משפחה קומט פון אמעריקא.

אקעי דאס מאכט עס אויס, איי דזשאסט ווענט פאר איט און כ'האב נישט קיין איין טראפ חרטה ברוך השם דאנק די אייבערשטער, ס'איז נישט קיין שום פארקערט, די די קשר מיט די ווייב קען זיך בויען סאך שנעלער און סאך בעסער ווען ס'איז דא א קינד ווייל אז ס'איז דא דו קענסט בויען א גרעסערע קשר, דער'ס נאו קוועשאן אז אז ס'קען צו העלפן צווישן די ביידע, ס'קען העלפן אוועקשטעלן די מערידזש בעסער, און און און ס'מאכט נישט אויס אויב ס'מאכט אויס איז פאר די ערשטע די ערשטע אימעזש פון מענטשן וואס קוקן אן.

א עלטערע, גאנץ אביסל עלטער ווי מיר, און א שידוך, ווי יענער איז געווען אין לונדון יענע סוכות, פאר איסר מיין שידוך אין חשוון, כסלו, יענער געווען אין לונדון, און ער האט געטראכט אנצוטראגן די שידוך פאר יענע אינגערמאן, און למעשה מיין ווייב האט געזאגט זי וויל נישט, נעה, זי גלייבט נישט ס'וועט ארבעטן, און ס'איז מיר בכלל נישט איינגעפאלן אנצוטראגן פאר מיר, און מיין ווייב האט גערעדט אפאר מאל צו די שדכן, איך איך פלעג רעדן צו אים ווי האמער ש יעדן טאג, ער וואוינט אין סקווער, איינער וואס איך קען, און ווייב זאגט אים, קענסט מיר אנטראגן ענדערש, איך קום קיין סקווער, קיין אמעריקע יעצט, גראדע איז, די פאני זאך איז געווען איז איינגעשטאנען אויף א גאס אוועק פון מיר א חבר מיינע פון ישיבה, זיין ווייב האט געלערנט אין מאנטשעסטער סעם, מיין ווייב האט אויך געלערנט אין מאנטשעסטער סעם, טא דארטן האט מען זיך געטראפן, און זיי שטייען ממש אפאר טירן אוועק פון מיין הויז, און איך זאג פאר פאר יענע שכן, קענסט מיר אנטפערן עני שדוך, נישט קיין סקווערע, נישט קיין קאכאווע, דאס איז, סקווערע אין שטעטל סקווער, אין שטעטל סקווער, מיט די גאנצע סקווער לבושים וואס דו גייסט, די גאנצע מעשה, בקיצור שולי ביסטארטעד, מען קען אנטרינקען יעצט חברה מיט א קינד? די אפשענס ווערן גרעסער יעצט. איך דארף האבן נאך א קאנווערסעישאן מיט אים אףף די מייק איך מיין מיר רעדן וועגן דעם. איך זאג אלעמאל פאר יעדעמען אנטראגן קענסטו אלעס מיינסט נישט אז איך גיי עקסעפטן איך גיי צוהערן אנטראגן קען יעדער ענדערש וואס ער וויל. סא חברה נאכמאל א שאוט אוט מיין וואטסעפפ לינק איז אין די דיסקריפשאן האסט עפעס א מיידל פאר סאלי טראגטס עס אן און יוסי טוט זי געבן די אפראוועל אז מיט א קינד איז אויך גוט פאר ענימעל און אלזעס איך מיין סגעבט אים עס אויך אז סגעשעט גארנישט אז סקומט מיט מיט א קינד

ס'איז א שווער, כ'רעד נישט אויף לאנדן, באט ס'איז מורא'דיג מורא'דיג שווער פאר א אמעריקאנער אינגערמאן צו קומען דא וואוינען. ס'איז א אנדערע מין לייף סטייל דארטן, די לעבן, די הלוך ילך, אלעס איז אנדערש דארטן. קודם כל, כ'האב געהאט טרעפן א דזשאב אבוויעסלי, כ'בין שוין נישט געווען קיין אינגערמאן, אבער נאכן חתונה האב איך שוין געדארפט, כ'בין נישט געגאנגען כולל, סאו כ'בין געגאנגען גלייך ארבעטן. די מעין, די שוועריקייט איז געווען, קודם כל, ס'דא אסאך זאכן, פארלירסט דיין פעמילי, ס'איז נישט נאר די לאנד, ס'האט מיט בכלל אוועקגיין פון דיין פלאץ ווי דו קומסט. פליז דארטן דיין פעמילי יעדער וואס דו קענסט דארטן דיין אלע חברים דארפסט טרעפן נייע חברים האסט א נייע פעמילי און אבוויסלי א נייע ווייב און דו דארפסט יו נאו יו העוו טו מעיק איט ווארק און פרנסה איך האב געהאט א דזשאב דארטן יו נאו דארפסט טרעפן פרנסה דארפסט קאווערן גלייך די בודזשעט ווי יו נאו ווי הייבסטו אן דו קענסט נישט די לענגוויטש קענסט נישט גארנישט יו דאנט נאו וואטס פלייאינג ווייסט וואס איך מיין ברוך השם אז דא דא אין סקווער איז דא גאנץ א גוטע שטיבל ס'איז גאנץ א געשמאקע

איך פלעג די פאר פסח איך פלעג אויפשטיין פלעג זיין דארט פון ניין אצופרי ביז צוועלף איינס אויבערנאכט ארבעטן נאן סטאפ אן קיין ברעיק דעמאלטס האב איך ענדשויט. דו ביסט געווען א מענטש מיט ענערדזשי האסט געדארפט האבן כאילו די. יא איך האב אייביג געפילט איך דארף ארבעטן עפעס טון איך קען נישט קלאצן סתם זיצן און קלאצן זיצט און זעסט מיין דיין קענסט דיינס ברויט יא איך ליג זיך דיינס ברויט וואס דער קומט גייט ווייסט איך מיין. ארי האט אמאל געפלעגט זאגן אז די אז די. סטארעדזש אין די בעק געגענט די מערסטע ארגענייזט ווען דו ביסט דארט געווען. איך האב אייביג ארויף געלאפן געטוישט געטון. זיכער מאכן ס'קלאפט, און אויך ווען דו קומסט זוכסט א שיך ווילסט האסט אפאר טויזענט שיך ווילסט טרעפן די ריכטיגע שיך די קוויקער יו קען האסט א גוטע סיסטעם קענסט עס שנעלער טרעפן. איט וואס גוד טיימס טו בי אנעסט און און עס איז געווען איט וואס די ביגינינג אויף מיין פיוטשער טו בי איך האב נישט געוויסט

רעדנדיג פון פון פון פילן מען דארף עפעס טון, איך בין אייביג געווען אלס בחור בין איך אויך אייביג געפילט ווי איך דארף עפעס געטרייט צו מאכן, למשל אז מען פרעגט אייביג צו האסט אלס קינד אויך געטרייט צו מאכן, אזוי למשל אלס בחור איך האב געלערנט אין וומסבג ישיבה דרײַ יאר האב איך געזאגט פריער, און דארטן גייט עס אביסל אז אז יו נאו אין די עלטערע כיתה פארקויפט פארקויפט זאכן מען מאכט יא, סאו איך האב געהאט איך פלעג דעמאלטס. ס'איז געווען איין בחור ס'פארקויפט ער געווען כאילו די די ריטעילער ער געווען די ער געווען די פארקויפט די ראש המחלקה ער געהאט די שאפ פארקויפט די ער פארקויפט קוקיס מיט מיט נישט ביסקיטס קוקיס אמעריקאנע רוב כ'ווייס דא אסאך אמעריקאנע ליסטענערס וואס ווייסן נישט וואס מיינט ביסקיטס ביסקיטס מיינט קוקיס דזשאסט פאר אינפארמעישן.

פאר די UK דאונער אפערט טעוויני א אנליין פלאטפארם און א עפפ פלאטפארם וואס דו קענסט טוען אסאך מער קענסט ארדערן וואוטשער בוקס, דזשענערעיטן דאנעישאנס פון דארטן, באקומען געלט דירעקטלי אונטער יור אקאונט, און סאו מאטש מאר. רעדזשיסטער מיט טעוויני היינט גאו טו טעוויני דאט קאו דאט יו קעי אדער קאנטעקט זיי אויף פלאס פאר פאר, סעווען פאר ניין זירא ניין, פייוו סיקס טו טו סעווען.

ער איז א מענטש וואס מען רעדט נישט קיין סאך פון באט ער טוט אסאך אויף. אז הלמד וואס צדיק פלאס פלאס. הונדערט פראצענט. סתם אזוי פאר געמאפעס קען מען האבן ער קומט אן דא ווערט ער געפרעגט וואס קומסטו יא פארוואס נישט זאל זיין טריי אים אויס און ס'איז געווען איך האב עס געווען עכט סעטיספייד כ'האב זייער ענדזשויט ס'איז נישט די געלט אויכעט כ'האב ענדזשויט צו זינגען ווייסט ארום גיין צו דא דארט אין די קווייערס סאו דארטן וואלט איך אויך געקענט פון דארטן געדענק איך איך האב דעמאלטס אפאר מאל געגאנגען זינגען צוזאם מיט דיר סאו רעדנדיג פון צוריק צו עס עם עס.

למעשה איך בין געגאנגען צו איינעם פרעגן וואס האלט וואס ער האלט יענער הייסט לייבל שלעזינגער ווי איך קען אים ער פלעגט אויך אסאך אריינקומען אין די שיך צו גיין גוט מיט ארי אינגל אונז פלעגן מיר אסאך פארברענגען פרעג איך אים וואס האלטסטו איך ווייס דו ביסט אין די בילדינג אינדוסטרי דו בויסט אסאך ביסט אינוואלווד אין אסאך פראדזשעקטס וואס האלטסטו וועגן וועגן פעינטינג זאגט ער מיר פעינטינג

איים ווילינג טו גאו וויט יו אין פארטנערשיפ, באט כ'טראכט און כ'טראכט און הנה די וואך, פארוואס א פארטנערשיפ, פארוואס אהין, פארוואס אהער, נא. באט כ'בין אמאל דורכגערעדט מיט גאנג צו צו איינער וואס טוט אין די אין די נושא, הרב פאוזען פון גאלדענס גרין, און מיט אים דורכגערעדט די גאנצע נושא, און מ'האט געזען יא, ער קען ווארק. און ברוך השם ס'האט טאקע געעפנט, און דאס איז געווען, דאס איז געווען בעיסיקלי וואס איך וויל נאך נאך א פוינט ארויסברענגען, עס איז געווען זיבן, זיבן האב איך אפגעמאכט אז איך גיי, נאו מעטער וואט, ענד אוו האלידעיס, דא אין לאנדאן איז האלידעיס נאך תשעה באב, דאס מיינט צו זאגן ביגינינג אוו אלול, איים אוט אוו עס ענד עס שוז און וויט סאם סארט אוו א ביזנעס, וואס איך גיי טון ווייס איך נישט, באט איים אוט אוו דער, איך דארף עפעס טון אין לעבן, איך קען שוין נישט זיצן דא מער, וואטעווער איט איז, סאו מיין גאול איז געווען אז ביי דעמאלטס בין איך אינדרויסן און איך גיי עפעס טון מיט השם. סאו וואס איך וויל ארויסברענגען א פוינט איז בעיסיקלי אז א מענטש וויל ערגעץ אנקומען, יו העוו טו טעיק עקשאן, קענסט נישט אנגיין צו די וויין, יא איך וויל טוהן איך וויל טוהן איך וויל טוהן, יו העוו טו מעיק א סטעפ, זיך אוועק שטעלן א מינוט, טראכטן, איך וויל טוהן א זאך, לאמיר טריי, לעטס גיוו איט א דעיט, א גאול, ענד עים, עים טארדס יור גאול, עווענטשעלי איטס גאנא ווארק, די גאול גייט אליינס ארבעטן אויף זיך, אויב דו ביסט לוקינג ביהיינד דיין מיינד די גאנצע צייט, גייסטו אנקומען צו די גאול, מיטן אייבערשטנ'ס הילף אבוויעסלי, מיט תפילה און אלעס, גייסטו אנקומען צו די גאול, באט יו העוו טו

ער זעט וואס לייבל, לייבל, וואס איז לייבל מיך נעמען פארטנערשיפ, וואס איז משוגע עפעס אינגערמאן פון עס עם עס שאוס, ער האט געזען אז ס'איז א סעריעס אינגערמאן וואס האלט ביים ארבעטן, לעטס גאו, לעטס לעטס דא סאם ביזנעס. פאסיג, פאסיג וואס מען זאגט דאך ביי פאר פרנסה פסח איז דרך ומסביר לכל חי, זיי נישט זיי תירוצן. מען דארף נאר א גאול. איך זאג אז פסחי לפסחי כפסח של מחט, דאס איז קודם כל דאס האבן א גאול, דער באשעפער האט שוין משלים זיין די גאול. ס'איז זייער זייער זייער זייער א שטארקע פוינט, און איך זאג אייביג עפעס אויף מענטשן לייביג, שרייב עס אפ, האב נישט קיין גאול, שרייב אפ דיין גאול, זאלסט נישט קענען טרעפן קיין מענטש וואס אויב ער האט געשריבן א גאול און עס איז נישט. ס'האט עקאונטעביליטי צו דיך אויך, דו ווערסט עקאונטעבל צו זיך אליין, ווייל דו האסט זיך געמאכט א טארגעט. דיין מיינד ארבעט פון זיך אליינס, דו דארפסט נישט יעדן טאג טראכטן פון דעם, דו דארפסט וויסן די ענד גאול, און דארפסט פשוט טון זאכן, וואס אטאמעטיקלי געשעט עס, זאכן געשען פון זיך אליינס, אבער דו דארפסט באמת ווילן, און עגעין, דו דארפסט אליינס ארבעטן, דו דארפסט אליינס ווילן, סאו. ברוך השם האט אנגעהויבן די ביזנעס און די ערשטע דזשאב טאקע איז געווען מיט די ארי געדענקסטו? און ברוך השם איז ווערי סוקסעספול. ס'איז געווען א פארטנערשיפ למעשה? ס'האט מען געאופענט א פארטנערשיפ טוגעדער, און ס'איז געווען ברוך השם ס'האט געארבעט זייער פיין, און ס'האט געהאט א גוטע עגרימענט פאר דעם, פראפערלי אפגעמאכט, און למעשה לייבל איז אן אמעזינג און אמעזינג פערסאן, און איט וואס א פלעזשער טו דו ביזנעס וויט הים, און און הי וואס עקסטער נייס טו מי בעסיקלי, איך געזען וויאזוי די ביזנעס ארבעט און נישט און נישט געוואלט עפענען א ביזנעס געוואלט יו נאו איך געוואנטעד טו סופארט נישט א סופארט איך געוואלט אבוויסלי ס'איז א גוטע ביזנעס און האט איינגעמאכט וואס וויל ארבעטן לעטס לעטס מעיק איט טאגעדער זיי האבן געהאט טאקע פראפער עגרימענט און למעשה די זאך איז אזוי מיר רעדן וועגן פארטנערשיפ ס'איז א שווערע נושא פארטנערשיפ רייט ווייל למעשה צוויי מענטשן יעדער וויל עפעס אנדערש איז מורא'דיג שווער סאו ס'איז זיכער וויכטיג צו האבן א גוטע א געהעריגע גוטע עגרימענט אין פלעיס און ביסיידס די פעקט, דארפסט וויסן וועם דו גייסט פארטנערשן, א מענטש וואס איז א לויעל מענטש וואס קען ארבעטן מיט, ס'איז א געהעריגע מערידזש, ס'איז נישט קיין האסט עפעס מיט אים מארגן האקסט זיך אפ, ס'איז א געהעריגע, האסט געהעריג חתונה מיט יענעם, ביקאז אויב יענער וויל וויל סטיקן צו די רייטס, דער'ס נאו וועי אז דו קענסט ביקאז האסט א געהעריגע אגרימענט, יו העוו טו פאלאו. למעשה לייבל איז ווערי, ווי געווארקט, אונז האבן געווען אין פארטנערשיפ פאר כמעט צוויי יאר, לייבל איז ווערי ווערי נייס, אונז האבן געהאט א אגרימענט און למעשה

אייט יערס, סגייט יעצט ווערן אכט יאר, יעצט נאך האלידעיס גייט ווערן אכט יאר, און ברוך השם, קענט קאמפלעין ברוך השם. סאו דו מאכסט אויסקוקן זייער ראוזי א סי. ס'איז זייער. sms, כ'האב געעפנט א ביזנעס, געטראפן א שותף, מ'האט זיך צוטיילט לייק, העלא, כ'ווייס גארנישט, איך וויל הערן טשעלענדזשעס. יעדער זעהט דיך, יאסי איד האט א שיינער סאו קוקט אויס ראבאטישע מענטש, עקסי און ניינטיס, איך ווייס, כ'מיין די געסט א אימפרעשן פון אזא ראבאטישע מענטש טיילט א חומש, וואס מיינט ראנען א ביזנעס? וועלכע רעספאנסיביליטי מיינט עס זיין געמיין? זאגסט איך רוטס און גאולס ס'איז אלץ פיין און וואויל, אבער וואס מיינט ראנען א ביזנעס? ראנען א ביזנעס? וואס איז, ווייסט וואס לאמיר גיין אנפאנגען, וואס איז געווען דיין? כ'וועל זאגן די אמת, כ'ווייס אויך נישט.

האט געפרעגט אמאל, ווער האט געדענקט וואס האט געפרעגט אמאל? און און עס איז, כ'דענק כ'האב געפרעגט נאך איינעם וועגן די חבר מיינע א זלמי הורוויץ. מענטשן פרעגן עס נאך היינט אויך ביי די וועי. כ'ווער געפרעגט די חבר מיינע זלמי הורוויץ איז האט א גרויסע קאמפאני קארפעט סיטי, און איך האב אויך אביסל גערעדט אויך אביסל געגייט דא דארט, און כ'האב אויך געפרעגט די זעלבע זאך. כ'האב נאך איינמאל געפרעגט, איז די סטרעס געטינג איזיער אר יו געט יוזט טו איט? יו טאלד מי יו דזשאסט געט יוזט טו איט. סווערט נישט סווערט נישט גרינגער די סטרעס בלייבט די די פרעשור בלייבט ווייטער די פראבלעמען איז ווייטער דא די אישוס בלייבט א גאנצע צייט דיעל מיט דעם מיט יענץ באט יו דזשאסט לערן האו טו דיעל וויט איט. קרעקט אבער כ'וויל עפעס זאל צולייגן מיט דעם ס'דא מענטשן צאלן מיר יא ווען זלמן האט מיר געזאגט א מורא'דיגע פוינט און סינס דען סטיר איך עס זלמן נעמט איינמאל א חודש נעמט ער טו טרי דעיס אףף ווייסטו.

האסטלען אבער זיין סיריעסלי אין עט דו קענסט נישט זאגן איך האב זעהן און פארלאז זיך אויף דעם ווי יענעם דו דארפסט זיין סיריעסלי אין די ביזנעס. דעטס מיי וועי אוו דיעלינג וויט איט. נאכדעם דו מעגסט האסלען, דו מעגסט באסלען, באט אויב דו גייסט זיך נישט געבן קיין צייט פאר דיך, פאר דיין מענטל העלט, פאר יורסעלף, גייסטו עקספלאודן. ווי איינער? ס'קען מענטש ס'דא מענטש וואס קען סיי וואס. איך האב אויך געמיינט פון מאסט קעיפעבל מענטש, ווער פרעגט ווער האט מיר געפרעגט א קוועשן ווי האב איך געלאנט פֿינף און צוואַנציק דאלאר, איך האב דעמאלטס נישט געהאבן קיין דעי אף אויף מיין לייף, איך האב געארבעט פון מוצאי שבת ביז ביזן זמן, און איך האב געמיינט ס'איז א קאל זאך, איך האב געמיינט דאס מיינט האסלן און באסלן, האסלן און באסלן מיינט אז ווען יו דו יור דזשאב, יו דו איט פראפערלי, ווען די האסלסט ארבעטסטו, באט די דיזערווס עז א אונער פון א ביזנעס צו קענען אוועקפארן צוויי דריי טעג אינמיטן א חודש צו נעמען אף און זאגן איך דארף עס האבן כדי איך זאל קענען ראנען מיין ביזנעס. ניין נארמאל הונדערט נארמאל פראצענט. נארמאל זונטאג ארבעט איך נישט טאקע, איך נעם איין טאג אויף, זונטאג איז א שבת ז א, פון שבת פ. איך רעד פון א גרינע דינסטאג ביז א גרינע דאנערשטאג וויסן איך בין א באס פון א קאמפאני, איך מעג אוועק פארן פאר צוויי טעג צו ריטשארדזשן. כ'על עס זאגן ווי ביסט גערעכט, די וועג וויאזוי עט די מאמענט כ'האב געסטראקטשעט מיין ביזנעס איז איך בין אינוואלווד אין זייער אסאך דיטעילס סאו כ'דארף זיין אינוואלווד, איך קען נישט, איי קענט סוויטש אף מיי פאון,

אבער ס'איז דא קודם כל די פיינענשעל רעספאנסיביליטי. אקעי סאו איך טעל יו וואט, פיינענשעל רעספאנסיביליטי, ברוך השם אז איך כ'טריי זייער זייער זייער שטארק אז איך נעם נישט ארויס געלט פון די ביזנעס און איך האלט געלט אין די ביזנעס און ברוך השם איך קען נישט געדענקן איינמאל ווי איך האב ממש נישט געהאט קיין געלט צו באצאלן סופלייערס, איך בין זייער שטארק, חוץ פון א סעלערי וואס דו איך בין געטס. זייער זייער שטארק אויף באצאלן ארבעטן צייט, ס'איז נישטא אזא זאך, איך פרעג מיינע ארבעטערס, כ'האב כ'האב נישט קיין סאך אידישע, איך האב איין ארבעטער, הייסט קלמן גליק, איז ברוך השם,

א ארבעטער שפעטער ווי רעכט צאלט פרייטאג אדער זונטאג שפעטער ווי די דעי וואס מען דארף באצאלן, און סופלייס אויכעט יעדע חודש ענד אוו מאנט, און כ'דענק נישט אמאל כ'זאל דארפן פילן עכט סטרעסט אז כ'האב נישט קיין געלט צו באצאלן ווייל ביקאז א א פוט א סטראקטשער אין פלעיס אז מען נעמט נישט ארויס קיין געלט פון די ביזנעס וויל די געלט דארף זיין אין די ביזנעס יו אלוועיס ניד טו העוו עטליעסט א מאנט אר טו מאנטס טורנאווער עוועילעבל אין די אקאונט טו בי עיבל טו פעי סופלייס יו נאו אז א קלייענט צאלט דיך נישט איז נישט די סופלייס פראבלעם איז נישט די ארבעטערס פראבלעם נישט די סאפס פראבלעם. ס'איז דיין פראבלעם, דו דארפסט באצאלן נישט נאו מעטער וואט, דו דארפסט באצאלן, ס'איז מורא'דיג שווער אסאך מאל, ווייל דו קענסט האבן אינדרויסן א יו נאו דריי אדער פיר אדער פינף מאל די אמאונט וואס דו ביסט שולדיג פאר סופלייס, און יו נאו דארפסט נאך אלץ האבן געלט עוועילעבל צו באצאלן סופלייס, דאס איז נאו סאטש א טינג, סאו וועגן פיינענשעל סטרעס, ברוך השם אז אז דאנק די אייבערשטער און די אייבערשטער העלפט מיר ווייטער אז איך קען נישט זאגן איך האב איינמאל געפילט ווי איך האב נישט איך בין טייט אין אין סערטען זאכן ווייל איך האב איך פאוקעס זייער א שטארקע וועג אז יו נאו, איך ווייס אנדערע מענטשן אין די אינדוסטרי וואס וואס יו נאו וואס יו נאו קויפן פראפערטיס ווייסט איך מיין לאמיר קויפן פראפערטיס איז מען וועט שוין באצאלן מען וועט שוין באצאלן סופלייס דעיס נאו סאטש א טינג סאיז נישט מיין געלט סאיז די סופלייערס געלט ווען איך האב באקומען א צאל פון מיין קלייענט קען קען מען לעבן און קען מען ארויס נעמען געלט ווייטער באט ס'דא מענטשן אין די אינדוסטרי וואס זאגן אז איך וועל מאכן טערמס מיט מיין סופלייערס אז איך צאל זיי נאך א סערטען אמאונט סאו אין די מין טיים קענען זיי עטליעסט שפילן מיט די געלט. יא, באט ס'איז ראנג. ס'איז ראנג, דו דארפסט האבן עוועילעבל פאנדס פאר צו באצאלן ס'איז בלייז, אבער דזשאסט אין קעיס א קלייענט באצאלט דיר נישט זאלסטו האבן געלט צו באצאלן. יעצט און אפילו דו ווילסט טוהן די, אפילו דו ווילסט נישט, אבער איז דא אסאך מענטשן וואס לעבן אביסל אויפן חשבון פון די ביזנעס, ווען מ'לייגט די אייגענע עקספענסעס אויפן ביזנעס. מ'מעג לעבן אויף עקספענסעס, אבער דארפסט אבער וויסן וויפיל, אפ טו האו מאטש, ווילסט ספענדן פינף טויזנט פאר די חודש, צען טויזנט פאר די חודש, דארפסט וויסן אקעי דארפסט בודזשעטן, דאס קען איך ארויסנעמען, אבוויעסלי דו זעהסט אז דו האסט גענוג עוועילעבל צו באצאלן סופלייס פאר די נעקסטע חודש צוויי,

נישט איך וויל ס'זאל זיך נישט גיין גוט, יא? איך האב א פילינג אז ארי רעדט פון עפעס א ספעסיפיק טשעלענדזש, כ'ווייס כ'על זאגן וואס, כ'על זאגן וואס, יא, כ'האב געהאט, כ'האב געהאט אסאך טשעלענדזשעס אין ביזנעס, קודם כל די גאנצע ביזנעס איז, ס'איז, ביז איך האב אויסגעלערנט האו טו דא רוף און האו טו מעיק איט דא איט פראפערלי און און כ'האב געהאט גענוג און נאך מאל וואס נאכן ענדיגן איז עס אריינגערעגנט אויף צוריקגיין און דאס יענץ און ברוך השם, איי מין איך קען נישט זאגן אז כ'האב ס'איז קיינע פון די טענות באט איך וואלט סעי ניינטי ניין פוינט ניין ניין פערסענט האב איך סעטיספייד יעדע מיינונג געטרייט צו סעטיספייען נישט אייביג קען מען באט עטליעסט איר טרייט צו סעטיספייען און אויב ס'איז געווען א פראבלעם בין איך אייביג צוריק געווען דארטן וויטין די נעקסט דעי אר טו אבוויעסלי ווען ס'קומט א שטארקע רעגן און די האסט אסאך דזשאבס אבער צו ניינטי פייוו פערסענט פון די דזשאבס מ'רופט דיך צוריק פון דזשאבס די האסט געמאכט אמער איך זאג צוריק, איז נישט קיין, איז נישט א זאך וואס דו ביסט שולדיג, ס'איז דא אסאך מאל וואס מ'מאכט א נייע לאך אין די דאך, די בילדער גלייט אראפ מ'קען טון א נייע לאך, מ'דארף נישט צוריקרופן, ס'איז דא אסאך אנדערע זאכן וואס קענען פראבלעמען, אפשר פייוו פערסענט זאכן איז געווען וואס וואס מ'האט צוריקגערופן נאך א שטארקע רעגן, אסאך מאל איז דא א רעגן וואס א גאטער אווערפלאוד איז ליעקט ביהיינד די גאנצע זאך, ס'איז אפילו נישט די רעגן, ס'איז אפילו נישט די דאך, ס'איז א זאך וואס דו קענסט גארנישט קאנטראלן, ס'איז דא אסאך מאל ס'איז פלאדינג און דו קענסט גארנישט טון, נאך אזא רעגן קענסטו האבן אסאך פאון קאלס און יעדער עקספעקט קום יעצט אן, דו קענסט נישט קומען יעצט, דו האסט א סערטען אמאונט אוו ארבעט צו ארבעטן, רופערס, דו קענסט נישט יעצט טרעפן נאך צוואַנציק חברה צו גיין צו אירע דזשאב, און מ'קען נישט אייביג סאלוון די פראבלעם, בשעת רעגן קענסטו גארנישט טון עניוועיס. סאו ס'איז זיכער דא טשעלענדזשעס, און איך דענק איך פלעג נישט קענען די מאל, דעם היינט האב איך שוין בין איך שוין מער ווייס איך שוין אז די מענטש רופט און מ'שרייט און יו נאו יו דזשאסט נאו יו וויל סאלוו יו לייגסט אן א סיסטעם און מ'גייט דיעלן מיט דעם, באט אנפאנג איך האב נישט געוואוסט איי קאנט הענדל איט, סאו ס'איז גענומען צייט ביז איך האב אויסגעלערנט דאס, נאך איז דא אסאך זאכן אין ביזנעס איז דא. לופין איז א שווערע ליין, אזוי ווי לייבעל האט געזאגט דעמאלטס אין די ביגינינג, איך האב געזאגט אז ס'איז א שווערע ליין, איך האב געהאט מענטשן וואס האבן געזאגט פארן אנהייבן אז ס'איז א ליין וואס יו נאו אפגערעדט נע גיי נישט אריין אין דעם, ס'איז א שווערע, ס'איז א ריסקי ליין, ס'איז דעינדזשערעס, ס'איז דאס יענץ, און איך דאנק די אייבערשטער כ'האב נישט צוגעהערט צו צערטן מענטשן, ביקאז ביקאז יו העוו טו טעיק טשעלענדזשעס אין לייף טו סוקסיד, באט איך קען זאגן ס'איז א שווערע ליין, און כ'האב געהאט אסאך טשעלענדזשעס און כ'האב נאכאלץ, כ'האב יעדן טאג טשעלענדזשעס, ס'איז נישט איזי, און.

יו נאו, עס וועט נישט אויסרעדן וואס ער האט מאסט, וואלט איך געהאט סטאריס, און איי וואס טרייאינג טו דיעל וויט עווריטינג עס בעסט עס פאסיבל. האשם ברוך השם ביזנעס אַכט יאר, ברוך השם אויף זשעווארט העלפ ביסט מצליח. ווען דו קענסט געבן יעצט א מעסעדזש פאר א מענטש, א גערמאן וואס גייט אריין אין ביזנעס, אדער א גערמאן וואס הייבט יעצט אן א ביזנעס און ער איז ביגינינג אוו היז דזשורני, אדער א יונגמאן וואס האלט אינמיטן די דריטע יאר און הייבט אן צו היטן טשעלענדזשעס און זאכן, וואס וואלט געווען דיין מעסעדזש אים? צערטי סעקנד מעסעדזש. מיין מעסעדזש איז ווערי סימפל, האסט א גאול, ווילסט ערגעץ אנקומען, דזשאסט קיעפ פייטינג פאר די גאול, און וויטאוט דזשאסט דו דו מוזט האסלען, דו קענסט נישט זיין האלבוועגס ארויף אראפ, דו ווילסט ערגעץ אנקומען, יו העוו טו האסל, און דו דארפסט געבן דיין גאנצע ענערדזשי דארטן, אבוויעסלי דו דארפסט, האסט פעמילי, פעמילי לייף, דארפסט טון אויך, יו נאו וואס מען דארף טון, באט דו דארפסט זיין פולי פאוקעסט, דו קענסט נישט זאגן אה איך גיי שוין טון, איך וויל מאכן געלט, דו קענסט נישט זאגן איך וויל מאכן, אבער דו ווילסט מאכן געלט, באט דארפסט דיך אריינלייגן אין די זאך און באמת פארשטיין וואס דו טוסט, נישט סתם זאגן איך העלף א גוי, איך וועל מאכן, איך וועל טון, דו דארפסט באמת זיין אין די זאך און דורך טון וואס דו טוסט און סעטיספייען קלייענטס, און וואן ווערי אימפארטענט טינג איז, איז עס איז דא אסאך מאל איך ווייס מענטשן וואס האבן דזשאבס זענען ביזי באט זיי.

טרי פויערס האב איך געפילט גענוג נאך מאל געפילט ווי איי קענט הענדל סטרעס דער קליינט רופט יענער רופט סע נאך א רעגן איך האב געהאט צענדליגע פאון קאלס דא האט אריינגערעגנט דא האט אריינגערעגנט איך האב געפילט איך האב געהאט גענוג נאך מאל איך האב געפילט ווי איך האב געהאט א דזשאב די ערשטע גרויסע דזשאב איך האב איינעם געגעבן א דזשאב פון א גרויסע גרויסע דזשאב און איי מאסט גיוו איט טו הים פאר טראסטינג מיר ליטערלי

און כ'האב געפילט יא נא וואס האב איך געטון דא וואי דיד איי סטארט איט באט איך האלט אז ס'איז דא א סעיאינג אז די ערשטע מאוסט ביזנעסעס פעלן די ערשטע פֿינף יאר און איך האלט טאקע נאך פֿינף יאר יעצט און איי קען סעי די פירסט פייוו יערס איז דעפענעטלי די הארדעסט וואנס יו פעס די פירסט פייוו יערס און יו העוו מאוסט אוו די טשעלענדזשעס וואס מ'קען האבן אין א ביזנעס און יו לערן האו נישט אז ס'ווערט גרינגער יו דזשאסט לערן האו טו דיעל וויט איט עווענטשעלי יו נאו האו טו דיעל וויט איט און יו נאו עווענטשעלי ס'ווערט זיכער גרינגער אז די קענסט פשוט דיעלן מיט דעם, די ווערסט שטערקער, כ'האב דיר פריער געזאגט אז איך קען נישט קיין איין סוקסעספול מענטש וואס האט נישט געהאט, כ'האב געהאט די אישוס וואס כ'האב געהאט דא, כ'האב גערעדט וועגן די פייער, וועגן דעם יענץ, כ'האב גערעדט צו מענטשן וועגן, וועגן נאך מיין פראבלעם, כ'האב גערעדט צו מענטשן צום געהאט די אישו יענע אישו, כ'האב גערעדט צו אסאך מענטשן, סוקסעספול מענטשן, יעדער איינעמיגער זאגט די זעלבע זאך, באצאלט מעשה געהאט דארט און געהאט דא, און און דער איז נאו סאטש א פערסאן וואס דו קענסט היינט צו סוקסעספול מענטש וואס האט נישט געהאט קיין סיריעס סיריעס טשעלענדזשעס צו וואס האבן פארלוירן אסאך געלט אדער אפילו איינער פון די מענטשן וואס פריער גערעדט ווייס איך האט געהאט סיריעס טשעלענדזשעס סאו עגעין.

און יא, און די גיי און די גיי וועגן טרייען צו עפענען ביזנעסעס, ווען איך וויל ענטוהן עני נייע זאך צו אין ביזנעס צו צו אינוועסטן, מיין קאנצעפט איז אזוי, דער איז נישט דא קיין איין מענטש וואס איז געלונגען צו וואס האט וואס האט סוקסידעט וויטאוט טרייענג, ס'איז דא מענטשן וואס האבן געטרייט און געפעילט, געפעילט אבוויעסלי איז אויך א וועג צו צו אנקומען צו די גאול, באט כ'מיין צו זאגן אין די זאך אליינס האט ער געטרייט און געפעילט, באט ס'נישט דא קיין איינער. וואס האט געטרייט וואס האט נישט געטרייט און סוקסידעד ביקאוז יו העוו טו טריי סאו די וועג מוז א מענטש אריין גיין אין ביזנעס צו זעהן איף הי וואנטס טו סי איף הי קען סוקסיד אר נאט יו העוו טו דזשאסט דא. איך זאג אייביג אז ביי ווען איך גיי אויפן א ביזנעס א געדאנק שעם דיך נישט דורך צו שמועסן זאג דו זיך גיב מיר א לייבל שעם זיך נישט דורך שמועסן אביסל עלטערע מענטש איינער שוין אביסל מער עקספיריענס ווי דיך

איך וועל זאגן וואס איך פערסענעל, האב מיך אייביג געווען א מורא'דיג שטארקע זאך צו געבן מעשר, מעשר איז א וויכטיגע זאך, ס'איז דא מענטשן וואס נעגלעקטן אין דעם, יא איך גיב צדקה אבער הי און הער, די זאך איך קען נישט די לשונות, איך בין נישט גוט אין לשונות אין די יו נאו אין אלע לשונות, אבער שטייט שטייט שטארקע זאכן פון מעשר, און איך האב אייביג געגעבן מעשר, אבער בערך א יאר אהאלב צוריק צו צוויי צוריק האב איך האט מיר איינער געזאגט אז אז ס'שטייט די גרויסע זאכן פון געבן א חומש, און מ'זעט מורא'דיגע זאכן, און איך האב עס אנגעהויבן צו טון א יאר אהאלב צוריק בערך. און כ'קען זאגן איין זאך, דער איז נאו סאטש א טינג, דו זעסט נישט רעזאלטס, ס'איז באמת, ס'איז מורא'דיג שווער, כ'קען נישט זאגן, מאכסט, לאמיר זאגן דו האסט טויזנט פונט, דו נעמסט אויף צוויי הונדערט פונט טויזנט פונט, ס'איז אסאך געלט, דו בלייבסט מיט אכט הונדערט פונט, ס'איז נישט קיין, ס'איז אסאך געלט, באט, קודם כל, דו האסט א גאנצע צייט מענטשן וואס בעטן דיך געלט צדקה, יא, און, און דאס איז מורא'דיג שווער ארויסצונעמען א דאלער פון טאש, אז דו האסט דעדיקעיטעד געלט,

און דו זעסט, מען זעט אפנארמאלע זאכן, זאכן וואס איך האב געטראכט דזשאבס, איך האב געטראכט יא באקומען נישט באקומען די יענע, און און און אנעקספעקטעד זאכן געשען וואס איך האב נישט קיין חלום, ס'איז צומאל וואס דו ווייסט אקעי האסט די קליינט, יענע קליינט, די געבן א דזשאב, יענע די נישט, נאר זאכן זאכן וואס קומען אריין אנעקספעקטעד וואס דו האסט נישט קיין אנונג וואו ס'קומט, וואס האט די מענטש גערופן, פארוואס האט די מענטש געגעבן א דזשאב, צו בכלל צו עניטינג, צו אינוועסטמענטס, יו דאנט נאו. איך הענג עס אן אויף חומש, דעטס מיי פערסענעל אפיניען. ביסט א שותף מיטן אייבערשטן. סא יאסי איך וויל אביסל סירקלען בעק אביסל, מ'האט גערעדט פון ביזנעס, אביסל צוריק צו די נושא פון פון דיווארס, האסט געמענטשענט די האסט א דיין ווייב האט מיטגעברענגט א קינד, און. ס'דא א טאטע פארשטייט זיך אויכעט, וויאזוי הענדלסטו די רילעישאנשיפ מיט מיט די טאטע? איף יו וואנט טו טאלק אבאוט איט. אבוויעסלי, אבוויעסלי, איי דאנט וואנט טו טאלק אבאוט איט ביז אבוויעסלי ס'איז נישט ריכטיג צו רעדן, באט איך אין דזשענעראל, איך וויל נישט רעדן פון מיך פערזענליך, אין דזשענעראל וואס איך האלט מ'דארף אנקוקן א, ווען ס'קומט צו די זאכן, קוק אים אן, קוק עס אן ווי א מחותן. סימפל. א מחותן, מ'האט חתונה, אקעי, ס'דא מחותנים וואס פייטן זיך אויכעט, יא. באט עטליעסט נישט ווייניגער א מחותן.

דעטס האו איף יו לוק עט איט דעט וועי, מ'נעמט אוועק, מ'ברענגט מיט אלע איגאוס, מיין פערסענעל איגאו, ליסען, די קאפל האט געוואלט גיין די שבת צו די צו די שווער, וועט מען גיין צו די שווער, אבוויעסלי, ס'איז נישט, ס'איז ס'איז איך מאך עס מער סימפל יא, ברוך השם דאנק די אייבערשטער ביי מיר איז עס ברוך השם נישט די גאי ביקאוז ווי מ'וועט האנדלט מיט נארמאלע מענטשן יו נאו יו אלוועיס יא מ'פארשטייט די דאס ווען מ'איז נישט ביזי דא מיט מיט מיט די אייגענע איגאו און איט ווארקס. באט אין דזשענערל האלט איך אזוי אויב א מענטש קוקט עס אזוי אן, דעטס די קאנצעפט, קוק עס אן אויף מחותן און איט וויל ווארק. יאסי, איין פיינעל קשיא פאר מ'גייט ענדיגן. וואס איך וויל דיך פרעגן, פאר אפאר יאר צוריק האסטו געקויפט א הויז אין סטענפארד היל, סלייטלי אוטסייד אוו, כ'ווייס אז ביי אונז ביי די יונגעלייט, יעדע איינער דארף זיין ס'איז דא כאלו קלעיר בארדערס צו סטענפארד היל, ביז קורלענד ראוד פון דער זייט, ביז לארדשיפ פון דער זייט, ביז מענער ראוד, און דו ביסט געגאנגען האסט געקויפט אביסל ארויס פון געגנט, פון ווי האסטו גענומען די קארעדזש, איז געווען די אמעריקאנע פארט פון דיך אדער ריין פיינענשעל? ס'איז אזוי פאני דו פרעגסט אזא קוועשטען שלי, כ'האב די וואך געטראפן איינעם אין א בוטשע צופרי, און מיר גערעדט וועגן די פאדקעסט פון הרב פרידמאן, ס'געווען זייער א שטארקע פאדקעסט פון שלום בית, און ער זאגט מיר אז די גרעסטע פראבלעם וואס סטענפארדעל האט אז מ'האט נישט חתונה. וואס הייסט? די מאמע וואוינט אויף קעזנעף, די טאכטער דארף וואוינען אפאזיט די ראוד. טשיילד מען דארף וואוינען אויף. זענען אזוי צוגעבינדן דא אין שטאט אז מ'קען נישט ארויסגיין קיין מינוט אוועק פון די מאמע און זיין נאנט און זיך דרייען, איך דארף טאקע גיין אפילו איך בין א משי אביסל אינדרויסן, קומסטו, איך קום צו א זכר, בין איך א סעלעבערטי, wow!

אין דזשענעראל, כ'ווייס די פאדקעסט הערן אסאך אמעריקאנע, און אויך צו אסאך אסאך אמעריקאנע גרושים, צו בחורים, צו עלטערע בחורים, לאנדאן איז, ס'איז נישט גרינג צו וואוינען אין לאנדאן, רייט? העי, נאו וועי! איין מינוט, לאמיר לאמיר, ליסן, ליסן, ס'איז, וועלכע חלק איז נישט גרינג? ליסן, כ'האב דיר געזאגט די קולטשער שאק, די טשעינדזש אוו פיפל און אלעס, באט, מיין שווערסטע זאך איז געווען די ערשטע דריי יאר, ביז כ'האב געארבעט, ווילאנג כ'האב געארבעט אין SMSU's, כ'קען נישט זאגן וואס, ס'האט נישט דווקא מיט מיט די פלאץ, ס'האט צוטון צו ביסט העפי.

רופינג קאמפעני וואלט איך גענומען אין אמעריקע צוואַנציק פינף און צוואַנציק יאר און ס'איז נאך דא יעצט אזויפיל אפערטוניטיס וואס איך איך געב מיט א ליסט פון צוואַנציק אפערטוניטיס און געמלייט קיין עפענען און מ'קען זיין סוקסעספול און ס'איז זייער זייער איזי ארויפצוגיין סתם אין דזשענעראל קוק קוק וויפיל מענטשן ארבעטן דא ווער ארבעט דא אלעמאל ווער האט וועלכע מענטשן האבן ביזנעסעס דא מאוסט איי וואנט סעי עווערי וואן באט אויסלענדישע? אוואלט סעי עיטי פערסענט נישט עיטי כ'רעד נישט פון טיען פראפערטיס און פראפערטיס פראפערטיס וואס טיען זאכן אוט אוו די באקס ביזנעס איז אמעריקאנע און איזרעיליס.

די יאר יו דידנט מעיד אין לייף, בעסיקלי יור לייף איז אווער, וואטעווער ריזען דו פילסט דאון, טינק וואן טינג, סאיז א ברייט פיוטשער פאר יו אהעד, און דו ווייסט נישט ווי סגייט קומען עווענטשעלי, נישט מעגליך צו וויסן האו איטס גאנע געט דעיר, באט דזשאסט קיעפ פייטינג, דזשאסט דא יור בעסט, צי סאיז אין ביזנעס צי אין פערסענעל לייף, צי ביסט א גרוש צי ביסט א אינגערמאן וואס האט א דזשאב און מאכט צוויי דריי הונדערט פונט א וואך און יו דאונט סי וועיר יור גאנע געט טא.

און אפרישיעט איט, און ס'איז וויכטיג די סאבדזשעקט איז נישט געווען איזי צו רעדן פאר דיך זיכער נישט אין פאבליק, נאר האסט עס געטון, דו האסט גענומען די קארעדזש, סאו אפרישיעט איט, און די אייבערשטער העלפט איין זאך, זי מתי ביסטו אויסגעקומען מיט תועלת פון דעם, די עיקר זאך איז ארויסקומען מיט א זאך איז האט אן תועלת, ס'זאל ענקארעדזשען מענטשן צו טון די ריכטיגע זאך, מען דארף זיך גט'ן און מען געבט אים וויאזוי זיך אויפצופירן אין ביזנעס. פארן העיקר בעטן א תפילה פון באשעפער העלף, ס'איז אבוויעסלי, כ'וויל נישט וועיסט צייט, באט ווייסט וואס כ'מיין, ס'איז א גוטע זאך, און. ס'זאל אויפטון, ברענגען נחת רוח פון באשעפער, און. איך זאג אייביג פאר שרי פארן מיטן א פאדקעסט, אויב די זעלבסט ארויס קומט די ריכטיגע זאך פון דעם, איך וויל נישט קיין איינמאל דא זיצן אויסהערן א שעה צייט פפפער קאלן קראדווערט רעדן, און זאגן אה, וואט א וועיסט אוו טיים. מיר זאלן עס ארויסקומען תכלית אויף דעם, בשם השם נעשה ונצליח.